Ffrainc i fwydo i fewn i'r sgrym, Iana Ryvolan. Pwysa da gan merchau Ffrainc ar sgrym Cymru fan hyn, ond Kira Bevan yn ei dwy'n hi rywsyd y bel yn dallan i Robin Wilkins er i chi ymosod yn dyfn yng nghlwy'r hugain y Ffrancwyr. Cymru yn ymosod i'r chwith. Y blaenwyr yn cymryd cyfrifoldeb yn fan hyn. Siôn a Paul Hughes yn ei chario hi i'r chwith unwaith eto. Rachel Taylor y capten yn mynd â hi. Merched Cymru i gyd i'r dde y tro hyn, allan i Elinor Snowsill. Cymru yn adeiladu yn bwyllog yn fan hyn, y blaenwyr yn gyrru ymlaen unwaith eto. Cira Bevan, edrych am Snowsill. Allan i'r cefnwr, Dyfki Howell, mae'n y gyfle fan hyn, mae wedi mynd rownd i chanolwr, ydy am sgorio, mae wedi tirio! Yn di, mae'r dyfarnwr yn caniatau y cais. Cymru wedi sgorio gynta. Dim ond 6 pwynt mae'r Ffrancwyr wedi sgorio mewn dwy gêm, di ildio 5 yn fuan yn y gêm fan hyn, drychwch adeiladu yn dda. Allan i Dyfki Howell, y cefnwr yn dangos ei chyflymdra, y dacl yn gry, ond mae yn gallu Tirio'r bel i roi Cymru ar y blaen. Robin Wilkin efo'r cyfle i drosi. Bron a chyrraedd, ond ddim cweit digon cry. I'r dde, y rheng flaen y cyfuno'n daclus efo'i gilydd ail sefydlu'r sgawr mes. Ond mae yna ferched yn rhydd yn fan hyn. Audrey Aberdeen yn dewis cicio i'r asgellwr. O! Dim ond i dal hi oedd Bwfard yn gorau wneud ac yn sicr Daeth e i fewn yn yr asgell dde 'na yn y gornel, ond y cwestiwn mawr ydi, oedd angen y gic? Un, dwy, tair, pedair o ferched yn rhydd ar y dde 'na, a gella cyfle yn bendant wedi wastio. Sgrym i Ffrainc, pum medr i ffwrdd o linell Cymru. Y Ffrancwyr wedi bod yn pwyso am dipyn o amser yn fan hyn. Mae'n sgrym gry, rhaid i nhw sgorio. Yr wythwr, ia, yn bendant. Safin Dai wedi pigo'r bel a sgorio. Cais arbennig i'r wyth blaen. Ffrainc yn gyfartal. Gael mi'n o'n codi'r bel. O, oh, a chi dacl gan Rachel Taylor yn ei gwthio i'n ôl. Ond Ffrainc dal i ddod. Ydy hwnna'n mynd ymlaen? Na ddo, meddai'r dyfarnwr. Blaenwyr Ffrainc yn trio ail sefydlu yn fan hyn. Bod yn bwyllo. Gwrthrycio da iawn gan Gymru. Ond cic cosb am ryw reswm plymio ar ei thraed. yn ôl y dyfarnwr. Siona Paul Hughes efo'r dacl oedd i 90 metr, nag oedd y chwiban wedi mynd, y dorf ddim yn hapus. Os da gardyn felyn am fod yn fan hyn, sawl cic cosb wedi bod, edrych yn debyg y dyfarnwr yn galw Siona draw, Rachel Taylor. yn derbyn triniaeth ond ie mae Siôn a Paul Hughes wedi derbyn y cardyn melyn, Cymru lawr i 14 am y deg munud nesa a cyfle i Ffrainc fynd ar y blaen cyn yr hanner. Audrey Abdi, honna di cael ei dynnu'r chwith, di methu 8 pwynt o'r droed erbyn hyn. Y bel yn cael ei glirio i'r ystlys. Ydy wir, a chwipa'r hanner wedi mynd. Dwi'n siŵr fydd y Cymry yn hapus efo'r perfformiad. Y sgôr ar y hanner, Cymru 5, Ffrainc 5. Ffrainc di dechrau yn bwrpasol fan hyn. Lawr ochr dde dwy ar ugain Cymru. I'r chwith maen nhw'n mynd tro yma. Cymru wrth gwrs lawr 14 am ddechrau'r ail hanner yma. Sgarmes yng nghysgodion y pyst. Ffrainc yn edrych yn fygythiol ar ddechrau'r ail hanner. Mae Cymru ddim yn rolio ffwrdd, mae'n gic gosb. A mae rhywun yn tybio am y pyst. Fydd y Ffrancwyr yn mynd? Ie wir, Audrey Abedi yn trosi Ffrainc ar y blaen o 8 bwynt i 5. Snowsill yn actio fel y mewnwr. Mae ferched i weld ar y chwith fyna. Ww, yr dacl yna bach yn hwyr, ond dim ots, tri yn erbyn dwy. Allan i Elen Evans, rasgellwr chwith, gall mynd o'r holl ffordd nadi. Megan York yn torri'r dacl, a mae gornel chwith, mae'n gaint, mae Cymru nôl ar y blaen, Megan York. Edrych fel fod nhw'n gael un o'r ddeg ar ei chefn, a nid y rhif un. Cais arbennig cyfuno blaenwyr a'r olwyr. A cais poblogaidd iawn, Megan York yn tirio. Cymru wedi bod yn amddiffyn am gyfnodau hir yn yr ail hanner yma. Atgofion o nos Wener ac hefyd y tîm dan ugian neithiwr. Ffrainc yn ymosod lawr yr asgell lle. Dwylo cyflym, athon ymlaen, na ddo. Allan i Bertrand, mae gyfle am gais yn hyn. O, gwych! Dyfge Howell ac Elunor Snowsill yn cadw Ffrainc allan. Bron yn rheoli bel am chydig eiliadau sy'n rhaid i Gymru wneud, y cloc bron yn troi yn goch. Nôl i Elno Snowsill dros yr ystlys, pawb yn edrych at y dyfarnwr, y chwiban wedi mynd, buddugoliaeth hanesyddol, Cymru wedi curo'r Ffrancwyr am y tro gyntaf ers 2008, y sgôr terfynol, Cymru deg, Ffrainc wyth. If it was a bit dogged, we didn't want to get into an arm wrestle with him, but we kind of ended up doing it, and you know, if, if anything, we've kind of